Сүз Камил Нугаевка. Менә Туфан абый ул бит инде иң авыр җыллар, 90 нчы еллар, 95 нче еллар, авыл, безге СССРның беткән җыллары, әле республикасының аякка баскан җылларына, финанс яктан авыр җыллар. Әмма ләкин аның курыкмыйча һәрвакыт дәүләт советында, төрле җирдә чыгышлары ул гел республика өчен, безнең татар халкы өчен Гел файдалы гына и, ул нинди генә ни сорауларны күтәреп чыкмады бит инде анда, республикада да, Мәскәүдә дә. Ул аннан соң менә э, олы кешеләрдән бит инде Минтимер Шаев сөйләгәндә, бөтенебез сөйләгәндә, аның теге даже социализм вакытында ул бит инде кайчандыр э, обком бюросының э, ни булган бит инде, әгъзасы булган. Шунд ул вакытта даже ул вакытта Советлар Союзы вакытында беләсезме, ничек Курыкмыйча даже обком шушы бюроларында курыкмыйча сорауларны куя торган булган ул чыннан менә ул олы кешеләр сөйләгәннән мин әйтәм аны Дуфан абый бик милләтле җанлы бик милләтле җанлы чыннан да менә хәзер даже менә кайбер кешеләр сорый бүген бик җитми ул менә чыннан да бик җитми аның менә аның булуы әмма ләкин ну нишләтәсең инде менә мин шатланып килдем Чөнки ул менә минем теге искә төшерүем, аның ага теге догалар булып барсын инде, менә шул безнең шулай җыелып, аны искә төшерү догалар булып барсын. Өченче Россия күләм драматурглар семинарында катнашучыларга сәламләү хаты. Хөрмәтле язучылар, сәнгать белгечләре, чакырылган кунаклар! Сезне халкыбызның сөекле улы, бөек драматург Туфан Миннуллин истәлегенә багышланган өченче Россия күләм драматурглар семинарының ачылышы белән

Барыбыз да беләбез. Милләт телләренә балта белән чапкан чагында Туфан абый арабыздан булмау бик безне сагындыра, аның сүзе, аның үтә торган фикере кирәк иде, әмма ләкин нишлисең? Арабыздан китте, әле яшәрлеге, эшләрлеге бар иде. Һәм инде сүземне дулкынланам, Түгәрәкли төшеп шуны әйтәсем килә, бирегә килгән һәммәгезгә, ерак араларны килгән драматургларга һәм шул ук вакытта журналистларга һәм инде аның бердәнбер кызы Әлфиягә олуг рәхмәтемне белдерәм. Рәхмәт, Әлфия. Һәм киләчәктә дә, Аллаһы боерса, милләт балалары, татар балалары, шушында яшәгән кешеләр без Туфан абыйны онытырга тиеш түгел. Аны онытырга безнең хакыбыз юк. Үткәргән саен шушында кешеләр җыела. Әтине искә алалар. Данила әфәнде, сез юкка итәсез, килеп ирешмидер дә, дип, аның шулай аны искә алу, алу, аны зурлау, ул аңа дога барып җитсен дип Барыбыз да теләк теләсәк, миңа калса ирешми калмас. Бу чара ул зур булсын, күп кеше, йөзләрчә кеше җыелсын. Берничә дистә кеше җыелсын. Ул хәтле әһәмиятле түгелдер. Чөнки аның исеме драматурглар семинары дип әйтү, ул үзе үк ниндидер алга таба, киләчәккә таба ниндидер этәрешкә өмет сала. Мин драматург та түгел, язучы да түгел. Ләкин шул даирәдә гел кайнаган кеше буларак театр дөньясы миңа бик якын, гәрчә анда эшләмәсәм дә. Шушы безнең татар театры на үсешенә, аның милли рухын югалтмауга ул бер нигез ташы, аның бер терәве булсын ие дигән миндә өмет бар. Узган семинарларда без барыбыздан да җыелышып, менә күбебез монда идек инде, Күп әсәрләр укыдык. Аның берсе барысы да кул юмагандыр, кайберәүләре алҗытып бетергәндер. Ләкин миңа калса, бу семинарның кыйммәтлеге шунда, без, коллегалар, бер-беребезнең күзебезгә карап, бер-беребез белән аралашып, бер-беребезгә фикеребезне әйтеп, бер-беребезне аңларга, якынаерга юл сала менә бу семинарлар.